yɛma obi akɔ aba yɛn nsa nfa mra metro afei deɛ aduru so yi ɛyɛ ghanaian players abroad ghana adehyɛ a wɔn si akan wɔn nkurɔfoɔ nkuro so over the weekend from friday to ɛno ada saturday minute wɔn bɔ de ma wɔn clubs goals wɔn hyɛ de ma wɔn clubs ɛno ɛna yɛ akɔmpale a ɛnɛ awia yi yɛde ɛbrɛ mu metro ninety four point one ho nsɛm ɛno nso ɛne nsɛm a yɛde ɛbɛbrɛ mu ɛwɔ saa dwumadie yi so yɛkɔ na afei yɛasate ɛde afiri england ɛno ada. wɔ aberɛ a na FA Cup no ɛrekɔ so no, aberanteɛ a yɛfrɛ no ɛyɛ Christian Atsu bɔ 13 minutes de ma ne team a yɛfrɛ no Newcastle na mmom nneɛma ankɔ yie, wɔn nso lusu to team a yɛfrɛ no ɛyɛ Watford nso wɔ hɔ, ɔbaa ɔ na ɔwɔ bench na ɔbaa mu bɛbɔɔ 13 minutes de ma ne team a yɛfrɛ no Newcastle nanso nsɛm ankɔ yie. Aberante fɛ no Kwasi Appiah, ɔti n'akan de ma Wimbledon, wahu sɛ ɔde abɛto dwa sɛ Afcon no ɔnyaa ɔbɛkɔ, yɛn nnɔaso, ɔtii akan no, ɔbɔɔ ne ho mmɔden yie paa a ɔnyaa goal baako. de tiaa tim a yɛfrɛ no West Ham United a ɔhyɛɛ baako na ogyinaa mu bɔɔ 90 minutes nyinaa de maa ne tim a yɛfrɛ no Wimbledon a wɔkyerɛ sɛ ɔwɔ fɔɔm. Coach Afena Kwasi Appiah frɛɛ no sɛ ɔmmra na ommesi akan mfa ma Ghana national team no a ɔrebɔ ne ho mmɔden na afei biribiara nso akɔ yiye de ama no. Meda so wɔ England hɔ deɛ a na mede m'ani rekyerɛ mu wɔ aberante a yɛfrɛ no Albert Adomah. Ɛno ara da ɔno nso sii akan 68 minutes de maa ne tim a yɛfrɛ no Aston Villa, wɔn nso tenaa hɔ ɛwini two one against team ɛfɛ no Ipswich Town ɛwɔ championship no nansi wei ɛyɛ championship no si na kan ɛwɔ Ghana ha nka division one ɛnso ɛwɔ aberante ɛfɛ no ɛyɛ Abɛtadoma ogyina mu sixty eight minutes esi akan de ma ne team a yɛfrɛ no Aston Villa ɛnso ɛwɔ mɛ toa so yɛ ano de ma ni ɛkyi mu aberante ɛfɛ no Joe Doidoi. So ɔte aseɛ? Aberanteɛ fɛ no Joe Dodu, Joe Doidu. Ɔno nso gyinaa kan, ɔno wantumi ansi akan afa ma ne team a yɛfrɛ no Black Two ɛnam sɛ na wɔwɔ injury kakra wɔ ne ho nti ne coach nyaa yɛadwene sɛ wɔde aberanteɛ no bɛtena ase sɛ dabi a ɔbɛtumi arecover nti aberanteɛ a yɛfrɛ no Joe Dodu no wantumi ansi akan ɛnso ɛwɔ hɔ. Metoa so deɛ a na meda so wɔ league wei ɛyɛ league one ho nsɛm ɛne yɛde ɛreto anim. Ɔn sɛ wokɔ England a yɛwɔ Premier League, yɛwɔ Championship, National League ne ho nsɛnsɛm nyinaa. Nduwe yi, aberanteɛ wei ɔsii akan wɔ league mu anim a Joy Doe du, ɔno nso antumi ansi akan, ɔ mixee game no through injury, ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri ɛhɔ ba. Yɛtoa so deɛ a, na mede m'ani rekyerɛ mu aberanteɛ a yɛfrɛ no Tariquet Fosu, Tariquet Fosu, ɔsi n'akan de ma team a yɛfrɛ no Charlton Athletic, ɔno nso antumi ansi akan amfa ma ne team a yɛfrɛ no Charlton Athletic, ɛnam sɛ na ɔno nso pira kakra hyɛ ne ho nti, aberanteɛ no nso antumi ansi akan amfa mma team a yɛfrɛ no Charlton Athletic. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Alex Adair, ɔno nso bɔɔ ninety minutes ɛde ma team yɛfrɛ no Cheltenham United Cheltenham United osi akan 90 minutes ɛde ma ne team no ɛwɔ yɛ England England ɔmo league two no mu a aberantɛ no so esi akan 90 minutes ɛde ma ne club ɔno nso ɛkyerɛ sɛ coach Kwasi Appiah to nsa frɛ ɔno bɛba na ɔbɛdi ne dwuma kama kama kama kama ɛde ama Ghana Blasters ɛno nso ne nsɛm a efiri hɔ ba ɛde ɛto mu anim ɛwɔ dwumadie nso aberantɛ yɛfrɛ no Emmanuel Sendoku Emmanuel Sendoku, ɔno nso antumi ammɛkyi, ɔno nso tumi mmɛkyiiɛ maa team a yɛfrɛ no Macclesfield Town, ɔtenaa bench 90 minutes a na ɔyɛ unused substitute, wantumi annya kwanya ansi akan amfa mma ne team a yɛfrɛ no Macclesfield, ɔno nso tenaa bench 90 minutes a wantumi ansi akan. Yɛtoa so deɛ a na yɛde yɛn ani akyerɛ mu aberanteɛ a yɛfrɛ no Kobbie Arthur. Kofi Kobiarta, ɔno nso bɔɔ seven minutes pɛ, ɛnam sɛ ɔnya injury wɔ abere a na wɔne Macclesfield ɛrebɔ, nti ɔno nso ɛsi akan seven minutes pɛ a ɔno nso injury antumi andi ammoa no nti seven minutes pɛ na ɔno nso nyaeɛ a ɔsi akan. Meti metoa so na mede m'ani akyerɛ mu wɔ aberanteɛ a yɛfrɛ no Enock Andor, Enock Andor, ɔno nso tenaa bench ninety minutes ɛde maa team a yɛfrɛ no Macclesfield. Ɔno nso antumi annya akwannya ansi akan amfa ma ne tirim. Ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri hɔ baeɛ de reto mo anim wɔ dwumadie no nso. Aberanteɛ a wɔfrɛ no Hiram Boateng, ɔno nso antumi ansi akan amfa ma Exeter City ɛnam sɛ na ɔno nso ɔnya injury kakra a na ɛhyɛ ne ho nti. Ne coach no ɛyɛ n'adwene sɛ aberanteɛ no ɛnyɛ available nti wantumi an use no. Ɛno nso ne nsɛm a ɛreba. Metoa so deɛ a, na aberanteɛ a wɔfrɛ no Bernard Mensah, ɔno nso sii akan hyɛɛ goal de maa ne team a wɔfrɛ no Aldershot Town. Aldershot Town wɔ National League no mu wɔ Engiresi man mu, ɔno nso sii akan bɔɔ 90 minutes san nyaa goal baako de maa ne club, ɛno nso ne nsɛm a yɛde reto mo anim wɔ dwumadie no so. Meda so wɔ England hɔ, aberanteɛ a yɛfrɛ no Kelvin Locko, ɔno nso bɔɔ 90 minutes de maa ne team a yɛfrɛ no Dover Athletic wɔ National League no mu, ɔno nso sii akan 90 minutes bɔɔ biribiara kama kama kama de maa ne team a yɛfrɛ no Dover Athletic a biribiara nso rekɔ yie de maa no. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Norte Norte, ɔno nso sii akan de maa team a yɛfrɛ no Dover Athletic na ɔno nso bɔɔ 63 minutes ɛde ma team a yɛfrɛ no Dover Atletico no nso biribiara ɛɛkue ɛde ama no me nkɔ m'anim na memfa m'ani ɛnkyerɛ mu aberanteɛ a yɛfrɛ no Nana Ofori Twumasi Nana Ofori Twumasi ɛna afei aberanteɛ a yɛfrɛ no Hanold Odamte Hanold Odamte wɔn nso si akan ninety minutes wɔn mmienu nyinaa ɛsi akan ninety minutes ɛde ma team a yɛfrɛ no Maidenhead United Maidenhead United wɔn si akan ninety minutes ɛde ma wɔn club a biribiara Nso ɛkɔe, ɛde ama wɔn. Memfa m'ani nkyerɛ mu a, branch a yɛfrɛ no Nana Owusu, ɔno nso baa mu bɔɔ five minutes de maa yɛn team a yɛfrɛ no Wrexham, Wrexham, hɔ na ɔbaeɛ a ɔbɛsi akan de maa ne team wɔ yɛn nation national league no mu wɔ English man mu. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Kwame Thomas, Kwame Thomas, ɔno nso antumi ammɛki ne nti na my day squad of team a yɛfrɛ no Solihull Moors, Solihull Moors team no aberanteɛ a yɛfrɛ no Kwame Thomas, Kwame Thomas, ɔno nso antumi ammɛki nti na my day squad a ɛno nso ne nsɛm a England Ghanaian players a wɔsi akan wɔ England ɛyɛ FA Cup, Championship, League Two ɛne ho nsɛnsɛm yɛde ato mo anim. Maame ntoa so na memfa m'ani nkyerɛ mu wɔ Spain a aberante a fɛn Thomas Partey ɛno ada na aberante no was in super fantastic form a ɔyɛ two assists anaasɛ two goals na team a yɛfrɛ no ɛyɛ Atletico Madrid hyɛ ne nyinaa the guy was involved First one no na yɛ assist na ɔyɛ yɛ na second one so it was a prayer assist na ɛsɛ ɔne pass bɔɔl no ansa na bɔɔl no kɔdi deɛ ɔhyɛ goal no hɔ na ɛno nso yɛ prayer assist a aberanteɛ yɛfrɛ no Thomas Partey ɔno nso ɛyɛ wɔ game no mu ɔsi akan 90 minutes ɛsan gyee man of the match ɛde ma ne team a yɛfrɛ no Atletico Madrid bɔbɔɔ kun ɛno na ne coach yɛfrɛ no ɛyɛ owura Diego Pablo Simeone sɛ aberanteɛ no team bi a ɛwɔ wiase biara wobɛtumi akɔ no akɔsi akan de ama team no because sɛ aberanteɛ no fa wɔwɔ mu no ɛyɛ super fantastic na mmom Wɔn alert kɔm alert bobo kɔm nyɛ wɔn agent sɛ wɔmmɛtɔn aberante no amena kɔsi akan ɛde ama team biara. Ɛno nso ne nsɛm a ɛreba Thomas Partey bɔɔ 90 minutes ɛde maa team a yɛfrɛ no Atletico Madrid. Emmanuel Boateng nso asi akan 76 minutes ɛde maa Levante bobo kɔm no wɔ berɛ a wɔn nso tena hɔ yɛ nhwɛhaa maa team a yɛfrɛ no Sevilla sɛ wɔn ɛka nnum a wɔantumi ante bi, wɔantumi ante mu adaberaka aberante a yɛfrɛ no Emmanuel Boateng. Ghana player a yɛbɛkae a last season ɔbɔɔ hat-trick de tiaa team a yɛfrɛ no Barcelona nso yɛde no ada. Aberanteɛ no ɔbɔɔ 76 minutes, biribiara antumi anyɛ a wantumi anto atena mpo nso wɔ hɔ. Ghana yɛ striker aberanteɛ a yɛfrɛ no Raphael Dwamena, ɔno nso tenaa bench 90 minutes no nyinaa, wantumi anyɛ akwanya ansi akan amfa ma Levante. Na anka yɛbɛhwɛ sɛ anka yɛyi aberanteɛ a yɛfrɛ no Emmanuel Boateng afiri mu wɔ ne 66 minutes no na anka ɔno ne nua a yɛfrɛ no Raphael Dwamena reba mu, nanso wantumi anyɛ akwanya. ansi akan amfa amma team a yɛfrɛ no Levante, ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri Spain, Ghana adehyeɛ a wɔresi akan nso wɔ hɔ. Yɛnkɔ Secunda B no mu na afei yɛmfa ɛhɔ nsɛm, sɛ ɛyɛ Ghana ha nka ɛyɛ Division Two, na yɛmfa Division One na yɛmfa ɛhɔ nsɛm nso mmra deɛ a, aberanteɛ a yɛfrɛ no Richard Boateng, ɔno nso tenaa bench ninety minutes nyinaa, wantumi anya akonnwa ansi akan amfa ama team a yɛfrɛ no Real Oviedo a ɔtenaa bench the whole of the game no, wantumi anya akonnwa ansi akan. Metoaa so wɔ aberante a yɛfrɛ no Yaw Yeboah so ɛ. Ɔno nso tenaa bench de maa team a yɛfrɛ no CD Numancia. Ɔno nso antumi anya akwanya ansi akan amfa ama ne team a ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri ɛhɔ ba yɛde reto mo anim wɔ dwumadi no so. Aberante a yɛfrɛ no Idrisu Baba Mohammed Idrisu Baba Mohammed bɔɔ 90 minutes de maa team a yɛfrɛ no Rem Mayoka ma biribiara nso kɔɔ yie de maa aberante no nso ne nsɛm a ɛfiri Ghana players a wɔsi akan wɔ Spain no. Wobɛtie na woahyɛ no nso kɔmpɔ. Alazation wei no ɛyɛ from Friday to Saturday na sɛ ɛnɛ deɛ no ɛnya mma ɔtena da yɛtena ase a yɛde yɛyɛ ɛnɛ deɛ no nso ɛbɛto anim yɛtoa so deɛ ne yɛde ani ɛkyerɛ mu Italy na afei deɛ ɛhɔ so nsɛnsɛm aba aberanteɛ a yɛfrɛ no Alfred Duncan ɔn sɛ ne wapira nanso ɛnora ɔpaase late fitness ɛbɛsi akan ɛde ma ne tim a yɛfrɛ no ɛyɛ Sassuolo ɔmo nso ɛbɔ ɔmo mmɔden ɛhyɛ ɛka nan ɛnso ɛwɔ hɔ aberanteɛ fɛ no Alfred Duncan ɛbaa mu bɛsi akan ɔbɔɔ kakraa bi ɛde ma ne tim no sɛdeɛ bia ofiri injury yi ba no nti Coach no nim sɛ ne ho hia no yie paa, enti ɔsonso aberanteɛ no Alfred Dankers ho nsɛm na yɛde reto mo anim wɔ dwumadie no so. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Claude Agyapong, ɔno nso was on new sub, ɔno wantumi anya akwanya ammɛsi akan amfa ma team a yɛfrɛ no Cagliari because sɛ na team coach no nim sɛ ne plans anaasɛ ne game plan ade na ɔde wura mu no, na ɛsɛ aberanteɛ no ɛmfactor in. Enti aberanteɛ a yɛfrɛ no Claude Agyapong wantumi anya akwanya ansi akan amfa ma Cagliari na mmom ɔtenaa bench the whole of the ninety minutes a biribiara nso rekɔ yie de ma aberante no a, next match no bɛhwɛ sɛ ɔbɛnya akwanya na ɔno nso asi akan na wahwɛ deɛ ɔbɛtumi ayɛ akyerɛ ne coach na biribiara ase sɔ n'ani a, wakɔ, watɔ akɔ so ama aberante no abɔ bi. Metoa so wɔ aberante a yɛfrɛ no Nicholas Opoku, ɔno nso bɔɔ seventy seven minutes de maa ne team a yɛfrɛ no Udine na mmom ɔsan nso gye yellow card wɔ hɔ, ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri aberante a yɛfrɛ no Nicholas Opoku, ɔno nso aso reba, ɔbɔɔ nine, ɔbɔɔ seventy seven minutes na afei. Ɔsan nso di yellow card nso wɔ hɔ. Meda so ara wɔ Italy hɔ, mede m'ani rekyerɛ mu wɔ aberante a yɛfrɛ no Bright Adair. Wode w'ani wode w'ani kyerɛ mu wɔ Serie A B no mu a, aberante a yɛfrɛ no Bright Adair, ɔno nso bɔɔ 65 minutes ɛna san di yellow card ɛde maa ne team a yɛfrɛ no Ascoli. Ascoli ɔbɔɔ ɛyɛ 65 minutes ɛsan nso di yellow card nso wɔ hɔ. Wei yɛ Serie A B no mu, ɛno nso ne nsɛm a yɛde reto mo anim wɔ dwumadi no so. Aberante a yɛfrɛ no Moses Oji, Moses Ojin, ɔno nso angyina ammɛkyini nti sɛ Magistrate of Timam yɛfrɛ no ɛyɛ Sale Tara, Timam yɛfrɛ no Sale Tara, wangyina ammɛkyini nti na Magistrate because sɛ coach no nim sɛ na game no a ɔkɔbɔ no abante a yɛfrɛ no Moses Ojin no ebia ne ho ntumi nkyɛre amma mfaso biara mfa mma no. Memmɔ twi na memfa m'ani nkyerɛ mu wɔ Germany na afei Ghana adehyeɛ a wɔsi akan wɔ Germany no yɛmfa wɔn nso ho nsɛm nto dwa deɛ a, Abante yɛfrɛ no Kasim Nuhu. Kasim Nuhu, ɔno wantumi anya akwanya ansi akan amfa ma tim a yɛfrɛ no TS, TSG hɔ fea bɛnam sɛ aberanteɛ no wanya pira kakra wɔ ne ho a ne ho dwodwo no kakra nti ne coach antumi ama aberanteɛ no ansi akan a yɛhwɛ sɛ next match a tim a yɛfrɛ no TSG hɔ fea bɛbɔ no hɔ Hawkins bɛma aberanteɛ no nso aba na wabɛsi akan no bi nso de ama no ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri aberanteɛ fɛ no Kasim Nuhu na so yɛ nso ɛba Isaac Abbas Isaac Abbas ɔno nso antumi ameki antumi ameki Ntunama J Squad of Men's 05 Ɛnam sɛ ɛyɛ ɛyɛ Reasons Known to the Coach a wamfa Abanten anka ho aberante a wɔfrɛ no Isaac Abbas, wantumi ammeki nto na Majee's Squad of Men's 05 ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri hɔ baeɛ de reto mo anim wɔ dwumadie no so. Aberante a wɔfrɛ no ɛyɛ Derrick Lucasen, Derrick Lucasen, ɔno nso antumi ammeki nto na Majee's Squad for team a wɔfrɛ no Heta Blen ɛnam sɛ na aberanteɛ no nso ne ho dodo no kakra, brɛ kakra hyɛ ne ho, enti Derrick Lucasen antumi annya akwannya ansi akan amfa ma team a wɔfrɛ no Heta Blen. Memfa m'ani nkyem wɔ Daniel Kofi Kyerɛ. Daniel Kofi Kyereh, ɔno nso antumi anaasɛ ɔno nso bɔɔ 90 minutes de ma ne team a yɛfrɛ no SV Röhen SV Röhen osiakan 90 minutes de ma ne team wɔ Bundesliga 3 no mu aberante a yɛfrɛ no Daniel Kofi Kyereh ɔno nso bɔɔ 90 minutes de ma ne team a yɛfrɛ no SV Röhen ɛno nso wɔ German Bundesliga 3 no mu ɛno nso ne nsɛm a yɛde ɛretom anim wɔ dwumadie no nso aberante yɛfrɛ no Kevin Reddick Kevin Reddick ɔno nso antumi anya akonya ampema team a yɛfrɛ no Cottbus Wɔtim no nam sɛ na aberanteɛ no ho dodo no kakra nti aberanteɛ no nso antumi anya akwanya ammɛki no nti na Mayday Squad of tumi frɛ no Energy Codeboss Squad no a ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri hɔ ba yɛde ɛretom anim wɔ dwumadie no nso. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Bernard Kyere ɔno nso bɔ 90 minutes de ma gyimi a yɛfrɛ no Fortuna Cologne wɔ hɔ Gyame Bundesliga tire nim. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Bernard Kyere ɔno nso nyaa akwanya bɔɔ 90 minutes de ma gyimi a yɛfrɛ no Fortuna Cologne nso ɛhɔ a yɛde ɛretom anim wɔ dwumadie no nso. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Bryden Manu Braden Manu, ɔno nso bɔɔ thirty three minutes ɛde maa ne team a yɛfrɛ no Holesche, Holesche, ɔbɔɔ thirty three minutes ɛde maa ne team no nso ɛwɔ hɔ. Yɛmfa yɛn ani nkyerɛ mu deɛ a ne yɛn ani ɛrekyerɛ mu ɛwɔ team a anaasɛ ɔman a yɛfrɛ no France. Ghana mmeranteɛ a wɔn si akan wɔ hɔ, wɔn ho nsɛm nso yɛmfa nto dwa ɛwɔ dwumadie no so deɛ a. Aberanteɛ yɛfrɛ no Emmanuel Ntim, Emmanuel Ntim, ɔno nso antumi ammɛki ne nti na Magic Squad of team a yɛfrɛ no Valenciennes squad no because ɛyɛ regions known to the coach. Aberantsɛ no was fit a na injury biara nnkyɛ noho na mbom ɔanntumi ammeki into dɛm adeɛ squad. Ghana yɛ second goalkeeper a yɛfrɛ no Lawrence Atizigi, Lawrence Atigidzi, goalkeeper yi onnya bi nnda, ɔnnɔ da. Wɔn first goalkeeper, wɔyɛɛ warm up na opirae na yɛdze Owura bɛda mu na afei toto nnoɔma biribiara nko yi ɔbaeɛ a na ɔba abɛhyɛ noho na kyerɛ sɛ no Atizigi bɛda bɛbɔɔ 90 minutes de maa ne team. Ɔyɛ goalkeeper o, Ghana yɛ second goalkeeper no no, ɔbɔɔ 90 minutes. Ɛno maa timi no fɛre nso hyee ɔbɛdaa mu nantim ne timi nyinaa. Nanso ɔsan hyɛɛ ne ho a ɛno na ɛyɛ de oligo a epie gam nim. Ɛno nso ne nsem a efiri Lawrence Atizigi efiri n'asoɛeɛ ɛnso ɛɛba yɛde ɛɛto mo anim ɛwɔ dwumadie no so. Wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ abanteɛ a yɛfrɛ no Elisha Owusu, Elisha Owusu, ɔno nso bɔɔ fifty eight minutes ɛde maa timi a yɛfrɛ no Soshoo na mmom wantumi ankeka ne ho ama ɛka no antumi ante nti wɔn nso loose one zero. Ɛnso yɛ hɔ a yɛde ɛɛto mo anim ɛwɔ dwumadie no so. Ghanea deep pɛnanbo defender John Boy. Ɔno nso bɔɔ ninety minutes de maa team a yɛfrɛ no FC Ment. Ɛno nso yɛ hɔ a yɛde ɛreto mo anim wɔ dwumadi no. Nurse Adwambɔe, biribiara ɛyɛ kwe ma na wo nso sɛ next call up no ɔba a, ɔba abɛgyina mu atoto ne ho ayɛ ama Ghana Black Stars bɔbɔ kuo no a biribiara nso ɛbɛkɔ yie. Ɛno nso ɛwɔ hɔ. Yɛmfa yɛn ani nkyerɛ mu wɔ Holland, The Netherlands na afei Ghana players a wɔsi akan wɔ hɔ no, yɛde ɛho nsɛm abrɛ mo from Friday bɛsi ɛnnora da Saturday no. games a Ghana players a wɔwɔ abroad wɔn bɔ yɛ minute ɛne wɔn ho nsɛnsɛm nyinaa yɛde ɛreto mo anim ɛwɔ dwumadie no nso. Mestate ɛwɔ Holland a na aberanteɛ yɛfrɛ no Jonathan Opoku ɔno nso hyɛ two goals ɛde ma team yɛfrɛ no Vevey Venlo na mmom two goals na ɔhyɛɛ no antumi ammoa ne team no wɔn lusu three two ɛnso ɛwɔ hɔ nanso On individual grounds deɛ, aberanteɛ no bɔɔ ne ho mmɔden hyɛɛ two goals de maa team a yɛfrɛ no Vevey Venlon. Ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri aberanteɛ a yɛfrɛ no Jonathan Opoku Asɔyɛ reba a yɛde reto mo anim wɔ dwumadi no so. Menkɔ mfa m'ani nkyerɛ mu a, aberanteɛ a yɛfrɛ no Leroy Owusu, ɔno nso bɔɔ ninety minutes de maa team a yɛfrɛ no Grefschap, Grefschap. Ɔbɔɔ ninety minutes de maa wɔn ma biribiara nso kɔɔ yie de maa aberanteɛ a yɛfrɛ no Leroy Owusu. Corsi Capco, Corsi Capco. nso antumi ammɛki no nti na ɔmaa Jesu Squad of PSG bɔɔ wɔn kun ɛno a wɔn winii 2-1 aberante a yɛfrɛ no Cozy Cody Gakpo antumi ammɛki nti na maa Jesu Squad ɛnam sɛ na ɛyɛ reasons known to the coach because aberante no was fit a nka obɛtumi atua kan de ama ne team no nti ne coach no ɛna amfa no anka maa Jesu Squad no a yɛbɔ mpaeɛ de ama yɛn nua no sɛ the next match a Ghana Anaasɛ team a yɛfrɛ no PH bɛbɔ no, obenya akwanya na wɔamake nkyerɛmu agye score anaa mpo wɔatumi astate na de ama ne team a yɛfrɛ no PHV. Ɛno nso wɔ hɔ. Meda so wɔ Netherlands man no mu deɛ a, aberanteɛ a yɛfrɛ no Assouma Aboubakar, Assouma Aboubakar, ɔno nso tenaa bench ninety minutes de maa ne team a yɛfrɛ no Maastricht, Maastricht, ɔtenaa bench ninety minutes a wantumi annya akwanya ansi akan mfa amma team a yɛfrɛ no Maastricht. Wokɔ Ga, wokɔ wɔn hɔ a, ɛyɛ Division Two. a ɔba Ghana ha na ɛsɛ nka division one nso ɛwɔ hɔ na ɛsɛ ɛyɛ under ɛyɛ ɛwɛ division no wɔn first wɔn first tier league no ɛyɛ under no aberanteɛ fɛ no Kelvin Lucasen Kelvin Lucasen ɔyɛ ɔno nso ɛbɔ ninety minutes ɛde ma ntumi ɛfɛ no Ameri City Ameri City aberanteɛ fɛ no Kelvin Lucasen ɔno nso Ɛbɔ ninety minutes, me nua ne Derek a osi Derek Lucas na osi na kan wɔ Germany man no mu. Ɛno nso ne nsɛm a yɛde reto mo anim wɔ dwumadie no nso. Menkɔ na memfa m'ani nkyerɛ mu wɔ Belgium na afei Ghanaian players a wɔn si akan wɔ Belgium no mensan mfa wɔn ho nsɛm ase nto dwa wɔ dwumadie no nso. Aberanteɛ a yɛfrɛ no William Agyapong William Agyapong ofiri bench bae ɛbɛbɔɔ minute no kakra ɛyɛ fifteen minutes ɛde ma team a yɛfrɛ no Royal Antwerp Royal Andrew, aberanteɛ a yɛfrɛ no Riona Japon ba bɛsi akan 15 minutes de maa ne club no, ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri ɛhɔ ba. Danny Opare nso antumi annya akwanya tenaa bench 90 minutes de maa team a yɛfrɛ no Standard Liège a wannya akwanya ansi akan amfa mma Standard Liège. Yɛtoa so deɛ a na mede m'ani rekyɛ mu Nana Opoku Ampoma, Nana Opoku Ampoma, ɔno nso sii akan 90 minutes san hyɛɛ goal de maa team a yɛfrɛ no Waasland Beveren. Wosland Beveren, aberanteɛ yi sia kan 90 minutes ɛsan nyaa goal de maa ne team no a biribiara ɛrekɔ yie de ma aberanteɛ no. Aberanteɛ no yɛfrɛ no Elton Elton Elton gyinaa kan provide assist de maa ne team a yɛfrɛ no Steen Troiden Steen Troiden. Aberanteɛ yɛfrɛ no Elton no ɔsia kan 90 minutes ɛsan yɛ assist kama kama kama kama de maa ne team a yɛfrɛ no Steen Troydem, Ems ɛwɔ Belgium man no mu. Ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri Ghanaian Players Abroad a yɛaboaboa ano from Friday to Saturday no yɛde rebrɛ mo ɛnnɛ anwummere ɛwɔ dwumadie no so. Yɛntoa so na yɛmfa yɛn ani nkyerɛ mu wɔ aberanteɛ yɛfrɛ no Samuel Asamoah. Ɔbɔɔ 90 minutes ɛde maa ne team a yɛfrɛ no Cercle Brugge. Cercle Brugge aberanteɛ a yɛfrɛ no Samuel Asamoah bɔɔ 90 minutes ɛnso ɛwɔ hɔ. Joseph Eidu, Joseph Eidu nso bɔɔ 90 minutes ɛde maa ne team a yɛfrɛ no KRC Genk. KRC Genk aberanteɛ fɛn Joseph Eid no nso nya akonya si atan 90 minutes de ma ne team no a biribiara nso ɛkɔɔ yie de ma wɔn na mmom wɔn tenaa fie nso ɛlusu yɛ. Joseph Pinster nso tenaa bench 90 minutes a wantumi anya akonya ansi akan amfa ma team a yɛfrɛ no KRC Genk. KRC Genk aberanteɛ yɛfrɛ no Joseph Pinster no wantumi anya akonya. ansi akan amfa ama ne tim a yɛfrɛ no KRC Gen. Ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri Joseph Prince aso reba yɛde ɛreto mo anim wɔ dwumadi no nso. Ernest Agyiri Ernest Agyiri nso bɔ 61 minutes de ma tim a yɛfrɛ no Tubize wɔ Belgium wokɔ a wɔn second division no aberanteɛ a yɛfrɛ no Ernest Agyiri nso bɔ 61 minutes de ma tim a yɛfrɛ no Tubize wɔ hɔ a yɛde ɛreto mo anim wɔ dwumadi no nso. Divan Naa Divan Naa ɔno nso antumi ammɛki ne Dwunaman Day Squad For tumi a yɛfrɛ no to be ɛnam sɛ na ɔno nso wanya injury kakra nso ɛwɔ hɔ a wantumi anya akonya over the weekend ansi akan amfa ama ne team. Mɛtoa so na mede m'ani akyerɛ mu ɛwɔ Cyprus na ɛsɛ Ghana players no deɛ wɔn ato ahwete asase yi so baabiara bɛwura biara bɛnya Ghana player wɔ hɔ a mede m'ani akyerɛ mu wɔ Cyprus. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Benjamin Asamoah wɔn nso bɔɔ 90 minutes ɛde ma ne team a yɛfrɛ no Dosa ɔbɔɔ 90 minutes wɔ hɔ ɛma biribiara nso ɛkɔɔ yie. de maa no. Menkɔ na memfa m'ani nkyem wɔ Finland sɛdeɛ metumi de tuu dwan. Ghana deɛ players no wɔn ato ahwete because wɔn nim sɛ kurom ha no sikasɛm nyɛ deɛ ne ba bi ɔbɛkɔ a obinya dollars kakra no ɔbɛkɔ na ɔkɔ akɔsi akan nti wɔn ato ahwete saa. Aberanteɛ fɛ no Samuel Afum Samuel Afum ne aberanteɛ fɛ no David Adi David Adi na afei aberanteɛ fɛ no Samuel Afum wɔn bɔɔ 90 minutes wɔn tumi yɛ fɛ no Ives. Ives wɔ hɔ, mmerante no mmienu, obiara tumi nya ninety minutes wɔ hɔ. Na ɛkyɛ saa team Ives no, Ghana mmerante mmaako mmaako mmiɛnsa, na mmom Baba Mensah, ɔno deɛ, he wasn't in the matchday squad, ɛnam sɛ wantumi ammɛtumi nti na matchday squad, ɛyɛ reasons known to the coach no, wamma aberanteɛ a yɛfrɛ no ɛyɛ Ba, Baba Mensah a mesi akan amfa amma ne club no, ɛnso ne nsɛm a ɛfiri ɛhɔ baeɛ de ɛreto m'anim wɔ dwumadie no nti, mede m'ani ɛrekyerɛ mu wɔ India, India deɛ na nka aduro na ɛyɛ wɔn sɛsei nso bɔɔl. ɛna ɔmo bɔ aberanteɛ fɛn Augustine Okra ɔno nso antumi ameki nti na Maje Squad of tumi ɛfɛn North East United North East United wantumi ameki nti na Maje Squad na ɛsɛ wowɔ wowɔ India na wontumi meki nti na Maje Squad koraa deɛ na ɛsɛ owɔ bɔ no yɛbɛtumi aka sɛ ɛwɔ fam ɛno nso ne nsɛm a yɛfiri aberanteɛ fɛn Augustine Okra ho nsɛnsɛm a yɛde ɛto mo anim ɛwɔ dwumadi no so Ghanaian players abroad ɛnɛ Yɛaboaboa no from Friday besi Saturday no ɛna yɛde rebrɛ mo ɛnɛ anwummere yi. Wopue mu wɔ Malta deɛ a, aberante yɛfrɛ no Gabriel Mensah ɛbɔ 90 minutes ɛde ma team yɛfrɛ no Paita Hotspur. Paita Hotspurs aberante yɛfrɛ no Gabriel Mensah esi akan 90 minutes ɛde ma ne bɔɔl buku no ma biribiara nso ɛkɔ yie ɛde ma no. Isaac Ntoo ɔno nso antumi ansi akan na sɛ na ɔwɔ suspension na ɛsɛ wɔamixi game no ɛnam sɛ ɔwɔ red card wɔ hɔ ɛma ne team a yɛfrɛ no Hibernians wɔantumi anyɛ akwanya ansi akan amfa momenam nti Isaac ntoo ɛnso ɛwɔ suspension wɔ hɔ a yɛde ɛreto mo anim ɛwɔ dwumadi no so. Akora wei mede m'ani nkyerɛ mu wɔ Mexico na mmom akora wei na Ghanafoɔ nyinaa nim sɛ Clifford Aboagye ɛreba abɛtoto nnoɔma ayɛ biribiara ma biribiara akɔ yie nanso aberanteɛ no seesei na nka yɛpɛ sɛ yɛbɛhu no sɛ ɔresi akan na na nka ɛyɛ saa Turf Major European Leagues no bi na nka aberanteɛ no resi akan nanso aberanteɛ yi sei Mexico na ɔdi ne nkuyaa ɛno ada ɔsi akan de ma ne team a yɛfrɛ no ɛyɛ Atlas FC. Atlas FC aberanteɛ fɛn Clifford Aboagye esi akan 90 minutes ɛsan nya goal ɛde ma ne team na biribiara ɛnso ɛkɔ ɛde ma aberanteɛ fɛn Clifford Aboagye ɛde ɛto mu anim ɛwɔ dwumadie no so. Me mmɔ twene na mfuma ni ɛnkyerɛ mu wɔ Scotland aberanteɛ fɛn Abdul Osman Abdul Osman ɛbɔ 90 minutes ɛde ma ne team yɛfrɛ no Falkirk FC. Falkirk FC aberante a wɔfrɛ no Abdul Osman nso bɔɔ 90 minutes. Afei memfa m'ani nkyerɛ mu wɔ Turkey na afei Ghanaian Players Abroad no yɛmfa nsi wɔ dwumadi no so deɛ a na afei aberante a wɔfrɛ no Bernard Mensah ɔno nso bɔɔ game de maa team a wɔfrɛ no Kayserispor nanso aberante no di red card nso wɔ hɔ. Ɛno nso ne nsɛm a ɛfiri Bernard Mensah n'asɔre nso ɛreba. Ghana yɛ captain aberanteɛ a yɛfrɛ no Asamoah Gyan, Baby Jet, wantumi annya akwanya ansi akan amfa ma Kayaderspor ɛnam sɛ aberanteɛ no ɔno nso wɔ injury kakra wɔ hɔ a ɛno nti amma aberanteɛ yɛfrɛ no Asamoah Gyan, Baby Jet, wantumi ansi akan amfa amma Kayaderspor. Yɛntoa so na yɛmfa yɛn ani nkyerɛ mu wɔ aberanteɛ yɛfrɛ no Lumo Agbenyanu, aberanteɛ yi ɔkɔ kɔsi akan de ma ne new club a yɛfrɛ no SK Gospel FC Goespe, aberante no kosii akan de maa wɔn. Ɔbɔɔ 90 minutes de maa ne team no. Ɛyɛ team foforo a wakɔ, yɛbɛkae sɛ na ɔsii akan wɔ Portugal na mmom wɔde nam alone wɔ team no a yɛfrɛ no SK Goespe nti aberante no sii akan 90 minutes a biribiara nso ɛrekɔ yie de ma no. Sɛ wɔde w'ani kyerɛ mu wɔ Turkey wɔn Division Two no mu deɛ a, aberante a yɛfrɛ no Jerry Akame nko Jerry Akame nko, ɔno nso antumi annya akwanya ansi akan amfa ma ne tim a yɛfrɛ no Istanbulspor, Istanbulspor, wantumi annya akwanya ansi akan amfa ma ne tim no, ɛnam sɛ aberanteɛ no, ɔno nso pira kakra hyɛ ne ho. Wei ne Ghanaian players abroad a yɛboaboa no from Friday de bɛsi ɛno ada Saturday, ɛnam sɛ ɛnnɛ games no deɛ afei na ɛreba so nti yɛtena, Nyame mpa, yɛtena ase on the academic and amateur sports a yɛde ho so sɛmsɛm bɛto mo anim.